איך האב לעצטענס באקומען א בליץ בריוו פון זוני גאנזאלעז, זוני האט זיך געלערנט אידיש אויף דער שטיינער פראגראם און ארבעט איצט ביים אידישען ביכער צענטער. זוני האט מיר געשריבען אז זי וויל עפעס רעקאדירען וועגען איר הינטעל מעיפל. איר ווייסט אז איך פריי זיך זעהר צו הערן פון נייע מענטשן וואס ווילן אנטייל נעמען אינעם פאדקעסט. און מיר דארפן נאך אינהאלטן וועגן הינט. איך רעד צופיל וועגן קעץ! איז, היינט וועלן מיר הערן זעהר א חינוותדיגע רעקאדירונג פון זוני'ן. און מיר וועלן שפילן אין מיסטעריעזער מענטש. איר זייט גרייט? גוט! לאמיר הערן אביסל אידיש, פראסטע אידיש. שלום עליכם, איך הייס זוני גאנזאלעז און איך בין אן אספיראנטקע אויף אידישע געשיכטע. איך וואוין אין מאסעטשוסעטס מיט מיין הינטל מעיפל. איך רעד א גאנצער טאג וועגן מעיפל אז זי איז מיין ערשטער און באליבטער חיה ליבלינג. אויב מען האט זיך געטראפן מיט מיר קען מען מעיפל. מעיפל איז אלט צוויי יאר, זי איז געבוירן געווארן אין מעקסיקע מיט ניין מיט קינדער, א ראטיר ארגענעזאציע האט איר ארויסגעראטעוועט, זיי האבן איר געבראכט קיין קאליפארניע און דארט האב איך זי אדאפטירט. איצט וואוינען מיר אין מאסעטשוסעטס, דא קען מעיפל לויפן אין פעלדער און שפילן זיך מיט אנדערע הינט. זי איז ברוין און ווייס מיט א שווארצע נאז, די נאז ווערט ראזעווע אין ווינטער יעדעס יאר. אויפן אמת מוז איך בעסער דרעסירן מעיפל, זי האט א גרויס קול פאר א הינטל, אויב זי וויל עפעס זאגן בילט זי, איך גלעט זי ווען זי קען זיין שטיל, אבער דאס איז נישט געשען זייער אפט, זי איז טאקע הויך פאר א הינטל. זי קען שפרינגן און נעמען זאכן פונעם טיש. איינמאל האט זי געגריכט צום טיש און געכאפט פלייש פון מיין טעלער. איך בין אוודאי געווען אין כעס מיט איר, אבער ווי מען זאגט, א הינטל איז קיין איין מאל שולדיג. אזוי שיין! א דאנק זאנין! אז איר ווילט זיין א גאסט אויפן פאדקעסט, שיקט מיר א בליץ בריוו, פראסטע אידיש ביי דזשימעיל פונקט קאם. און איצט לאמיר שפילן אין מיסטעריעזער מענטש. הערט זיך צו און טרעפט ווער איז דער מענטש. מיסטעריעזער מענטש, ווער בין איך? איך בין געבוירן געווארן אין ווין אין א אידישע משפחה. מיינע עלטערן זענען געווען זשורנאליסטן. די באבע זיידער פון טאטנ'ס צד זענען לעבן געבליבענער. אינדערהיים האט מען גערעדט דייטש און אונגאריש. ווי א קינד בין איך געגאנגען אין שול אויף יום טובים און אויך געגאנגען אין דער יוגענט באוועגונג השומר הצעיר. נאך מיטל שול בין איך געפארן קיין מדינת ישראל און האב דארטן אויסגעפינען אז איך בין נישט קיין ציוניסט. איך בין געגאנגען אין אוניווערסיטעט אין אמסטערדאם און האב אנטייל גענומען אין אסאך פאליטישער באוועגונגען, איך האב זיך פאראינטערעסירט אין פאליטישע מוזיק, און דעמאלט האב איך אנטדעקט אידישע מוזיק. איך האב אנגעהויבן צו שפילן אידישע מוזיק און צו זינגען אידישע לידער אויף פראטעסטן. דערנאך האב איך אנגעהויבן צו שפילן אויף קאנצערטן און אידישע מוזיק פעסטיוואלן איבער אייראפע. איך בין איצט א דאקטאראנט, אבער נאך אלץ א פאליטיקער. איך האב אמאל אפילו קאנדידירט אויפן שטאטראט אין ווין. מיין ערשטע פלאטער איז ארויס אין צוויי טויזנט צוואַנציק. נו, ווער בין איך? טייערע צוהערערס! אונזער עפיזאד איז אויס. איר האט געטראפן דעם ענטפער? ווער איז דער מיסטעריעזער מענטש? אז דער פאדקעסט געפעלט אייך, זאגט אייערע חברים, און אז נישט, מאכט א שווייג.